ס'קומט באלד די עלעקשאנס אין ניו יארק סיטי פאר מעיאר, און די עולם איז אנגעצויגן, און פאר א גוטע סיבה, ווייל די פראנט ראנער פון די דעמאקראט פארטי איז א אראבער, א גראבע אנטיסעמיט, א אפענע אנטיסעמיט, און א קאמוניסט, און די עולם איז אנגעצויגן, ווייל ס'קוקט אויס ווי ער האט גרויסע טשענסעס צו געווינען, און טאמער גייט ער געווינען, און אויב וואס גייט זיין, סאו מ'וואלט רעדן פון דעם און פון די גאנצע מצב וואס גייט פאר אין אמעריקע. מענטשן האבן א שטיקל טעות אין די גאנצע פיקטשער. מ'איז דערשראקן אז טאמער מאמדאני גייט געווינען, און מ'כאפט נישט צו ער גייט יא געווינען אדער נישט געווינען, צו ער האט יא טשענסעס אדער נישט טשענסעס. די פראבלעם וואס דא איז אז די פאקט אז ער איז אנגעקומען צו זיין א פראנט ראנער אין דעמאקרעט פארטי. דאס ווייזט ווי די סיטי האלט, דאס ווייזט וואסערע אנטיסעמיטישקייט ס'גייט פאר אין די שטאט, און נאכדעם צו גיין קוקן אויף די אנדערע קענדידעיטס, לעצטע מאל כ'האב געטשעקט איז דא בעסיקלי פֿיר ראנערס, ס'איז דא די יעצטיגע מעיאר עדעמס, און נאכדעם איז דא מאמדאני, קוריס לעווי, און ענדרו קאומא, סאו לאמיר גיין צו נעמען די אלע קענדידעיטס. מעיאר עריק עדעמס איז א עקלדיגע ליבעראל, און ער איז א BLM סופארטער, א אנטיפא סופארטער, און וויאזוי הייסט עס, ס'קען זיין דיירעקטלי אקעגן אידן האט ער נאכנישט געוויזן, באט ס'מוז נישט זיין אז אוהב ישראל ס'איז פשוט פאליטיקלי לוינט זיך אים צו ווייזן אז ער איז גוט מיט אידן, באט זיין גאנצע מהלך וויאזוי ער געפירט די שטאט, די סיטי, די קריים איז ארויפגעגאנגען אין שטאט, די מענטש האט געספענדט געלט פאר איליגעל אימיגרענטס אין די ביליאנס אוו דאלערס ווען. אידן און אנדערע אין ניו יארק סיטי האבן נישט וואו צו וואוינען, האבן נישט קיין רענט צו באצאלן, און די וועג וויאזוי ער גייט, לאמיר זאגן ער זאל געווינען נאך א טערם, גייט ער בענקראפטן די סיטי. סאו, אפשר פאר די אידן אין א סערטען סענס קען ער זיין גוט, באט טאמער גייט ער בענקראפטן די סיטי, וואס האסטו פון אים? נאו, לאמיר גיין צו די אנדערע, צו ענדרו קאומאו, ענדרו קאומאו ימח שמו וזכרו, איך קען נישט גלייבן אז אידן האבן עקטשולי געוואוט פאר אים אין די פריימעריס, איך קען נישט גלייבן אז אידן האלטן אז ער גייט זיין גוט, דער מענטש איז א אפענע רוצח, דורינג די דעם פעניק האט דער מענטש גערצח'ט מענטשן אין די נאמען פון די דעם פעניק, און חוץ דעם. ווי ער האט אפן אויסגעדרוקט אקעגן אידן, אקעגן חרדישע אידן, אפן גערעדט אגענסט די ארטאדאקס קאמיוניטי. א אפענע אנטיסעמיט, א אפענע שונא חרדים, וואס דו ווילסט נישט זאגן, דער מענטש וואלט געדארפט זיין טרייעד פאר מערדער. נו וואס דען, מען וואוינט דא אין אמעריקע, מלכות הרשעות ואכזרית, טאמער איינער האט בטעות געגעבן א סיין זיין נאמען אויף עפעס א נישט הונדרעט פערסענט לעדזשיט פעיפער הי איז פעיסינג טווענטי יערס אין פריזן, אבער איינער גייט דא קאמיטן מעס דזשענעסייד איז ער, יא, מען האט נאכנישט געטראפן א סיבה פארוואס צו אים פראסעקיוטן, איך מיין, פארוואס, וואס, איך מיין, דער מענטש האט בטח גע'גנב'עט עפעס געלט, איך ווייס וואס, צו ער איז נישט געווען אינגאנצן כשר, אים דארף מען באגראבן, ממש, אזוי לעבט מען דא אין די לאנד, סאו די פאקט אז די גאנצע איידיע אז דער מענטש לויפט, און און וואס מיינסטו, לאמיר זאגן ער גייט געווינען, לו יצוייר ער גייט געווינען, ס'וועט זיין עפעס בעסער? ער איז א אנטיסעמיט, ער איז א רוצח, ער וועט ווייטער גיין הרג'נען מענטשן, און ער וועט טרעפן נאך א סיבה צו הרג'נען מענטשן, דו מיינסט עס האט אים איינמאל צופרידנגעשטעלט? א רוצח בלייבט א רוצח, און אנטיסעמיט בלייבט אנטיסעמיט. ס'וועט זיך יעצט שטיין און קישן די אידן טרייען צו באקומען די וואוטס, און די מינוט ער ווערט מעיאר, ער האט ארום אהיים גיין טוהן מיט זיינע רשעות און אכזריות וואס ער האט געטוהן פארדעם. סאו וואס פונקטליך האסטו אויפגעטוהן? גארנישט. און גיין די נעקסטע קורת לוי, קורת לוי האט אויך אויסגעדרוקט אקעגן חרדים, כ'ווייס נישט אויב ווייטער אקעגן אידן, באט ס'איז דא געוויסע זאכן וואס ער האט געזאגט וואס מענטשן טענה'ן אז קוקט אויס אנטיסעמיטישקייט, דער מענטש איז סתם אזוי א צעפידלטע משוגענער, און ער ווייסט שטיצעך מיט זיך, ער קען נישט רעדן קיין גראדע סטעיטמענט. און פאר נאו פון אלע קענדידעיטס איז ער די בעסטע פון אלע באט טאמער ער געווינט וועט אויך נישט זיין די גאלדענע גליקן און ס'איז נישט נאר דאס מענטשן האבן פארגעסן די היסטערי אז ס'איז אמאל געווען דא א מעיאר ס'האט געהייסן דעיוויד דינקינס און אין ניינטי טרי איז געווען עלעקשאנס און דזשוליאני געוואנען דעיוויד דינקינס און ווען דעיוויד דינקינס בלייבט ווען נאך איינמאל מעיאר אין ניו יארק סיטי, איך מיין ס'וואלט נישט געווען קיין איין פרומע איד, כמעט נישט געווען קיין איין פרומע איד וואלט געוואוינט אין די סיטי, וויאזוי די סיטי וואלט אויסגעקוקט, די עיקר זאך וואס האט אנגעהויבן מאכן מענטשן ארויסמופן פון שטאט איז געווען וועגן דעיוויד דינקינס, סאו דזשוליאני איז געווען דער וואס האט קיין מען זאגט געראטעוועט די שטאט, און ער האט אויפגעקלינט די סיטי פון קריים. און מענטשן מיינען כאילו מען קען דאס טון נאכאמאל, מען כאפט נישט אז די היינטיגע פראבלעם אין די סיטי איז שוין נישט די זעלבע זאך, סאו לאמיר זאגן דזשוליאני אליין ווען ליגעלי קען ער לויפן נאכאמאל, ער קען שוין נישט ווייל ער איז שוין געווען צוויי מאל, באט לו יצוייר ער זאל לויפן נאכאמאל און ער זאל געווינען, אדער אזא מין מענטש ווי אים. מען דיעלט נישט היינט מיט די זעלבע פראבלעמען וואס מען האט געדיעלט דעמאלטס, דעמאלטס האט מען געדיעלט מיט אינדיווידזשועל קרימינעלס, ס'איז געווען פארברעכערס, ס'איז געווען דא איינער וואס איז געגאנגען האט זיך איינגעבראכן אין א סטאר און אנדערער האט געמאכט א האלד אפ און אלע די מיני זאכן, און אלל די האסט געדארפט טון איז זיך נעמען עקשעלי ארעסטן מענטשן וואס די מעיארס פארדעם האבן נישט ארעסטעד, מען האט נישט געלייגט קיין דגוש צו ארעסטן די מענטשן, און מען האט געדארפט זיכער מאכן אז די פראסעקיוטערס זאלן זיין גוטע פראסעקיוטערס און יו נאו און אזוי שטעלט מען מאכט מען לאו ענד ארדער און דאס האט זשוליאני געטון. יעצט אבער אונז האבן היינט א גאנץ אן אנדערע פראבלעם. די פראבלעם וואס אונז האבען היינט אין ניו יארק סיטי זענען טעראריסט, אבער נישט סתם א קליינע נומבער אויף טעראריסט, יו טאלקינג דער איז פראבעלי אווער א מיליאן טעראריסט, אבער ניין זיי רופען זיך נישט טעראריסט, ניין זיי זענען נישט קיין טעראריסט, זיי הייסען ליבעראלס, זיי האבען שיין א נאמען געבען, נאו דעי אר לאווינג ליבעראלס, ווערי קעירינג פיפעל, ממש זיי קעירען פאר יעדעם איינעם, וועגען דעם גייען זיי ארום טעראריזירען גאנץ אמעריקע, אין ניו יארק סיטי. איז איינע פון די גרויסע סענטערס ווי זיי וואוינען און ס'עטרעקט, ס'איז מושך אלע ליבעראלס און דיעל דיעלס דא מיט כ'ווייס נישט צו קלאוס צו א מיליאן צו איבער א מיליאן און איים נאט גאנא בי סורפרייזד אז ס'איז דא וועל אווער טו מיליאן אויכעט מענטשען וואס זענען טעראריסטס דאס וואס זיי זענען טעראריסט טעראריסט טייטש מענטשען וואס טעראריזירן די מענטשליכקייט דאס וואס זיי טוען זיי טעראריזירן יעדעם איינעם סאו ווען דיעל דיעלס דא מיט אזא פראבלעם און מיט אזויפיל מענטשן, ס'איז נישט קיין חילוק ווער ס'איז מעיאר, איטס אלמאסט אימפאסיבל צו קעיר נעמען פון די פראבלעם. מ'קען, ס'קען זיין, אלעס איז מעגליך, באט ס'איז אלמאסט אימפאסיבל, ס'איז צו א גרויסע נומבער און צו צעווילדעוועטע מענטשן. סאו ווען די עולם איז אנגעצויגן אז טאמער מאמדאני געווינט מענטשן כאפן נישט, דעטס נאט די פראבלעם, לאמיר זאגן ער גייט פארלירן, סאו פאר די בעסט קענדידעט וואס מען האט דא איז קורות לעווי, ער איז א צופידעלטע משוגענער, ער האט פיינט חרדים, וואטעווער יו וואנט טו סעי, באט ווען איטס אלל סעד ענד דאן, ער איז די בעסט קענדידעט פון אלע. איז לו יצוייר ער גייט געווינען, ער גייט נישט קענען דא מאכן קיין סטעיבעלעזעישאן, ער גייט גארנישט קענען טוהן, די סיטי איז אזוי פארפוילט, דו האסט אמאל געזען וויאזוי די סיטי קאונסיל קוקט אויס? יעדע זאך זאל פעסן אין סיטי דארף דורכגיין סיטי קאונסיל אדער דארף עס דורכגיין די סטעיט? סאו נישט אומזיסט וויל קיינער נישט לויפן ווייל גיי קוק וויאזוי די סיטי קאונסיל קוקט אויס. אין ארדער איינער זאל היינט געווינען א מעמבער אין סיטי קאונסיל, חוץ אין געוויסע געגנטער, באט רוב ניו יארק סיטי, דארפסטו שוין זיין היינט אזוי משוגע אז LGBTQ איז שוין נישט גענוג, דארפסט זיין LGBTQ פלאס פלאס פלאס פינף אנדערע משוגעקייטן, מינימום פון פינף, אין ארדער בכלל מען זאל דיך אנקוקן. סאו גיי קוק אמאל א סעשאן וויאזוי ס'קוקט אויס דארט ווען די סיטי קאונסיל קומט זיך צאם. דו קענסט מיינען דו ביסט אין א מענטל אינסטיטושען, און ווען דו הערסט זיי רעדן הערסטו ווי משוגע זיי זענען, און זיי סאונדן ווי א מענטל אינסטיטושען אין סדום. ליטערלי געהעריג סדום, אבער אזאנס משוגע אז ס'איז א מענטל אינסטיטושען אין סדום. סאו וועלכע נארמאלע מענטש וויל בכלל זיין מעיאר אין אזא סיטי אז דו דארפסט דיעלן מיט אזעלכע מענטשן, פלאס דו באקומסט היעט פון יעדעם איינעם א גאנצע טאג, און דו ביסט נאך אונטער די סטעיט. סא קיינער וויל נישט זיין דאס מער, נאר א משוגענער אדער א רשע. סא ווען דו קוקסט אויף די פיקטשער וואס דא גייט פאר, אז ס'איז דא דא פיר פארפאלטע קענדידעיטס, און דאס איז נישט די ערשטע עלעקשאן, דאס גייט שוין אפאר עלעקשאנס אזוי ווי ס'איז נישט דא קיין איין נארמאלע מענטש, וואס זעט מען פון דעם? העסטו אביסל אנקוקן די זאך אז די סיטי איז גאואינג אין א הארעבל דירעקשאן. יעצט האב איך געוואלט רעדן וועגן די צווייטע וועלט מלחמה. כ'מיין יעדער איינער געהערט אז ביי די צווייטע וועלט מלחמה איז געווען פוילישע אידן וואס זענען אנטלאפן קיין אונגערן, בעיסיקלי ווען די מלחמה האט זיך אנגעהויבן איז די ערשטע האבן אנגעהויבן נעמען די פוילישע און דייטשע אידן, און פאר אפאר יאר וואס מען האט געהארגעט די פוילישע אידן און די אונגערישע אידן האבן געלעבט געהעריג, און די אונגערישע אידן זענען קוים געווען א יאר אין לאגער. סאו אז דו קענסט די מעפ, אז איינער איז אנטלאפן פון פוילן ס'הייסט ער האט זיך געדארפט ארויסרייסן אוועקלויפן פון די געטאוס און סאמהאו אנקומען קיין אונגערן וואס דאס איז געווען די איינציגסטע וועג וויאזוי צו אנטלויפן מ'דארף גיין סאוט און די איינציגסטע קאנטרי וואס איז געווען דעמאלטס איז אונגערן אפשר א קליינע ס'איז א קליינע שטח אין ראמעניע סאו די אידן זענען אנטלאפן ס'איז געווען א שיינע פאר טויזנט האבן זיך געטראפן אין אונגערן און למעשה ווען זיי זענען אנגעקומען קיין אונגערן, און זיי האבן געזען די עולם לעבט דארט נארמאל, זענען זיי געגאנגען פארציילן פאר די מענטשן וואס גייט פאר אין פוילן. און וואס האבן די אונגערישע אידן געטון וועגן דעם? מען האט זיי ארויסגעווארפן פון שטאט. זיי האבן זיי נישט געוואלט גלייבן. מען האט ארויסגעווארפן די פוילישע אידן פון שטאט, וואס קומסטו דא מאכן כאאס, וואס קומסטו דא ברענגען טראמא, וואס קומסטו טעראזירן די מענטשהייט, און זיי האבן געטענה'ט אז די פוילישע אידן האבן נישט קיין געלט, און זיי קומען דא שפילן וויקטעם, און דורך דעם האפן זיי צו באקומען געלט אז די אונגארישע זאלן רחמנות האבן אויף זיי און זיי געבן געלט. און דאס וואס זיי האבן אויפגעמאכט א מעשה, און זיי האבן נישט געגלייבט די פוילישע אידן, מען האט זיי ממש ארויסגעווארפן פון שטאט, נישט געוואלט הערן וואס זיי האבן צו זאגן. און די רעדסט נישט דא איין מענטש איז געווען, די רעדסט דא פון ס'וועט קען זיין א שטאט וואס האט געקענט האבן איבער טויזנט מענטשן דורך א פיריעד אוו פאר יערס וואס זענען געקומען ווארענען וואס גייט פאר. יעצט פרעגט זיך די קשיא פארוואס האבן די אונגערישע אידן נישט געגלייבט? איין מענטש קען איך פארשטיין, צוויי מענטשן, אבער דאס האלטן איין קומען מענטשן קענסט נישט חושש זיין אז עפעס גייט פאר, יעדער איינער האט געוויסט אז היטלער איז א אנטיסעמיט און יעדער האט געוויסט אז ער איז א צעווילדער ווילדער חיה, איז קודם די ערשטע תירוץ איז ווייל ס'איז קיינמאל נישט געווען אין היסטערי אז מ'האט גענומען מענטשן און זיי געטראגן צום טויט, לייק אין די מעסעס, ס'איז קיינמאל נישט געווען אזא זאך, סאו שכל'דיג, היינט קוקט מען עס אן ווייל דו ווייסט אז ס'איז געשען, אבער דעמאלטס. פארוואס זאל איך דיר גלייבן בכלל? ווען איז דאס געווען פארדעם? לייק פארוואס זאל איך דיר בכלל גלייבן? אבער ס'איז געווען און אסאך מער, ווייל די גרעסטע קשיא גייט, פארוואס האבן די אונגערישע אידן נישט געקענט שיקן א שלוח? זיי נעמען א אונגערישע איד און שיקן אים קיין פוילן, און ער זאל צוריק קומען זאגן וואס ער האט געזען וואס דארט גייט פאר.

אז איך גיי יעצט דארפן עפעס טוהן ווייל דא קען מארגן קומען א היטלער און זיך נעמען הרג'נען די אידן. דאס טייטש סעלף דענייעל. ווייל שטעל דיך פאר ווען זיי שיקן מען יא א שליח און זיי ווערן געוואר די אמת, ווייל ווען איין שליח גייט זענען אריבער וואלטן זיי געוואוסט וואס דארט גייט פאר, וואס וואלט דען געווען? וואלטן זיי געדארפט עפעס טון, און וואו גייט מען יעצט? וואס טוט מען יעצט? און די טבע פון א מענטש איז אז מען וואוינט אין א פלאץ, אפילו די לעבן גייט נישט פונקטליך וויאזוי מען וויל, אבער מען איז צוגעוואוינט צו די פלאץ, דא קען איך, איך קען מיינע שולן, איך קען מיינע סטארס, איך קען די מענטשן וואס וואוינען דא ארום, איך האב דא מיין חברים, איך ווייס ווי איך קען טרעפן א דזשאב, ווי איך קען האבן א ביזנעס, וואטעווער איך דארף האבן, דא קען איך. און אז איך דארף מיך מארגן אויפהייבן און מופן צו א נייע פלאץ, איז עס שוין זייער א שווערע זאך, יעצט דארף איך אנהייבן אלעס פון פריש. רוב מענטשן ווילן דאס נישט טון. מען טוט עס ווייל מען האט נישט קיין ברירה, אבער די טבע פון די מענטש איז אז איך קען די פלאץ, פארוואס זאל איך גיין ערגעץ אנדערש? סאו ווען א מענטש טוט עס יא איז ווייל ער געפילט ער האט נישט קיין ברירה. לאמיר זאגן א מענטש ער וואוינט אין שטאט די רענט איז געווארן צו טייער האט ער ארויסגעמופט צו א אנדערע פלאץ. ס'איז א שווערע דעסיזשען פאר רוב מענטשן ער וויל עס נישט טון ווייל ער איז צוגעוואוינט צו זיין פלאץ דא קען איך דא ווייס איך די פלאץ. סאו די אונגארישע אידן סאו ס'איז נישט אז זיי האבן נישט געגלייבט די פוילישע אידן זיי האבן נישט געוואלט גלייבן ווייל ס'איז געווען זייער שווער. הייסט, ווייל שטעל דיך פאר ער גלייבט עס ווען יא, טייטש יעצט דארף איך אוועק גיין פון מיין גאנצע קאמפארט זאון, און ווי גייט מען גיין? וואס גייט מען טון? איי קענסט דיך ראטעווען א לעבן? וואטעווער איט איז, נעם דיך צאם און וויל פיגור איט אוט. אויב ס'ווער אים געווען ניחא מער אז ניין איך גיי לעבן אין מיין דענייעל, איך האב מיך קעווינסן אז אלעס איז הונדערט פראצענט אקעי, ווייל איך וויל נישט אוועק גיין פון מיין קאמפארט זאון. סאו נעמסט אן אז סאיז געווען א גזירה מן השמים נישט עפעס זיי פארדרייט די קאפ באט די פאקט איז וויאזוי סאיז געשען איז געשען וועגן דעם ווייל זיי האבן נישט געוואלט גלייבן ווייל סאיז געווען קאנוויניענט נישט צו גלייבן ביז סאיז געווען טו לעיט. סאו אז איך וועל קומען זאגן רבותי וואס דא גייט פאר אין ניו יארק סיטי טויג נישט און די סיטי איז גאוינג אן א טעריבל דירעקשאן און ס'גייט נאר ווערן ערגער און ערגער נישט קיין חילוק ווער ס'געווינט די עלעקשאנס איך מתחילה האב געהאלטן אז מאמדאני האט נישט קיין טשענס צו געווינען די עלעקשאנס ווייל די טיפיקעל דעמעקרעט גייט נישט וואוטן פאר אים, ער איז א ליטעל טו פאר לעפט, ער איז צו עקסטרים, באט ווען כ'האב אנגעהויבן זעהן ער האט יא א טשענס איז געווען ווען טראמפ האט דעסיידעט ער גייט אים אנהויבן סטראשענען, און דער פאריקטער טראמפ איז געגאנגען טוהן פונקטליך וואס די דעמעקרעטס האבן געטוהן צו אים גייט ער טוהן צו אים. בעסיקלי ווען איינער ווערט פאליטיקלי געטארטשערט, ווען איינער טרייט אונטערצוברענגען זיין פאליטיקל אפאונענט דורך סטראשענען און טרייען צו נעמען ליגעל עקשאנס און טוהן די אלע זאכן, מאכסטו יענעם געווינען. די דעמעקרעטס האבן נישט געכאפט און זיי מסתם כאפן נישט ביז יעצט אז זיי האבן געמאכט טראמפ געווינען די עלעקשאנס. די זאך וואס זיי האבן צוגעגעבן מער און מער מענטשן זאלן וואוטן, מיינט טראמפ וואלט סתם אזוי געשטאנען א גרויסע טשענס, באט וואס האט מער געפושט מענטשן צו גיין וואוטן פאר טראמפ איז געווען עקזעקטלי ווייל מען האט אים געטרייט צו ארעסטן, מען האט אים אינדייטעד זעקס מאל, די אלע זאכן מיט די לאוסוטס, די אלע זאכן, דאס האט געמאכט מענטשן וואוטן פאר טראמפ. ס'קריעט אטענשאן, ס'מאכט מענטשן זאלן ווערן אטרעקטעד צו די קענדידעט. סאו די זעלבע זאך איז דא געשען, טראמפ האט דעסיידעט ער גייט זיך נעמען סטראשענען מאמדאני, איז די עולם יעצט געווארן שטארק פאר מאמדאני. סאו ער שטייט א גרויסע שאנס צו געווינען. מוז נישט זיין ער גייט געווינען, כ'ווייס נישט, כ'בין נישט קיין נביא, באט. ער שטייט א גרויסע טשענס צו געווינען אפילו ער איז עקסטרים. איז די מעשה איז אפילו לאמיר זאגן ער זאל נישט געווינען נישט קיין חילוק ווער פון די אנדערע פיר קענדידעטס קוקט נישט אויס ווי ערעם גייט געווינען קורעסלי ווי שטייט א גרויסע טשענס ווייל אז די דעמעקרעטס הארגענען זיך צווישן זיך מיט דריי קענדידעטס מיין ער דארף נישט האבן די גרויסע פראצענט צו געווינען און עס קען זיין קאומא האט געווינען, און וואס איז עס דאמאלטס האבן א רוצח קאומא נאך ערגער ווי מאמדאני, מענטשן כאפן אפילו נישט, מאמדאני רעדט רוב זאכן וואס ער זאגט ער וויל טוהן קען ער אפילו נישט טוהן אלץ מעיאר, אפשר אלץ גאווערנער וואלט ער עס געקענט טוהן אבער נישט אלץ מעיאר ווייל מעיאר איז אונטער די גאווערנער, רוב זאכן דארף דורך גיין די סטעיט, ס'איז סתם גערעדט שטותים, ניין געוויסע זאכן קען ער טוהן, ער טאר מאכן א חורבן אין די ריעל עסטעיט און די זאכן באט רוב זאכן קען די מעיאר נישט טוהן. סאו וואס די חילוק צווישן מאמדאני און קאומאו אז מאמדאני האט סאו פאר נאר גערעדט ער האט קיינמאל נישט געטוהן, רעדן קען יעדער איינער און פאליטישאנס בטבע זיי קענען פליפן פון איין מינוט אויפן צווייטן ספעשל מאמדאני אז די מענטש איז א ליגענער א שקרן ער האט נאך נישט געזאגט קיין איין אמת'ע ווארט פון מויל סאו ער זאגט יעצט אזא זאכן ווייל אזוי וויל ער אזוי זאגן און מארגן וועט ער זעהן אז פאליטיקלי לוינט זיך אים גיין פארקערט אפילו ער געווינט קען ער טוהן פונקט פארקערט וואס ער האט געזאגט. קאומאו האט שוין געטוהן. דער מענטש ליטערלי האט קאמיטעד מעס דזשענעסייד, און ער האט געהעצט מענטשן אקעגן אידן ווייל בינג גאווערנער. סאו דערפאר מאמדאני איז בעסער ווי קאומאו. באט אז דו זעסט די צוויי טשויסעס מיט נאך צוויי אנדערע פאריקטע משוגעים, און ביידע פון זיי זענען נישט קיין אוהב ישראל, וויאזוי קוקט עס אויס דא? ווי אונז זעהן דא ווי היטלער לויפט אקעגן דאקטער מענגעלע און עס אויך דא הימלער מיט דזשאוסעף סטאלין. ממש אזוי קוקט עס אויס. איז ווען דו זאלסט זיין ביי עלעקשען און דאס איז די עלעקשען די צוויי אפ פראנט קענדידעיטס זענען היטלער אדער הימלער מיט דאקטער מענגעלע. וואלסטו געזאגט אקעי וועם דארף מען דא וואוטען אדער וואלסט געזוכט ווי מען גייט אנטלויפען? סאו וואס גייט יעצט פאר אין די סיטי? וואס די עלעקשאנס ווייזט אונז אז די סיטי איז דאומד. שכל'דיג האבן קיין אידן נישט קיין פיוטשער אין די סיטי. און וואס זיי דארפן טון? דארף טרעפן א נייע פלאץ צו גיין וואוינען. יעצט איינער וואוינט אין מאנסי אין לעיקוואד צו לינדען די אלע געגענטער ארום סאיז אלעס די מעטרא וואס ניו יארק סיטי און אז די סיטי פאלט צאם פאלט צאם די מעטרא די עקאנעמי גייט איינס אריין צום צווייטן דאס טייטש די גאנצע עריע ניו יארק סיטי לאנג איילענד לעיקוואד מאנסי די גאנצע געגענט ארום איז נישט דא קיין פיוטשער נאר צו פארדינען און א מענטש וואס האט שכל און ער ווייסט האט מורא צו רעדן. ווייל ער וויל נישט א יעדער זאל אים פיינט האבן. ווייל יעצט אז איך רעד אזוי ווייס איך אסאך מענטשן גייען מיך פיינט האבן, אבער איך שרעק מיך נישט. פארוואס מענטשן גייען מיך פיינט האבן איז פאר זייער סימפל ריזענס, ווייל קיינער וויל דאס נישט הערן. קיינער וויל נישט הערן די זאך אקעי, די מצב טויג נישט דא, מ'דארף יעצט טרעפן א נייע פלאץ צו גיין וואוינען. ס'איז זייער א פעינפול זאך. איז מילא ווען א מענטש הייבט אן רעדן הייבט מען אים אן פיינט האבן, איז אסאך מענטשן זעען וואס דא גייט פאר און זיי האלטן זיך די מויל פארמאכט ביקאוז זיי זוכן נישט קיין סם. באט איך קוק עס אן ווי דאס קען זיין א חסד פונעם אייבערשטן. מ'האט שוין אנגעהויבן זעהן זייט די או עי קרעש האט זיך אנגעהויבן אנטיסעמיטישקייט אין אמעריקע וואקסן און וואקסן, און זייט די שמחת תורה אטאקע אקטאבער סעווען איז עס געווארן נאך שטערקער, און די עלעקשאנס דאס איז א זאך וואס שפילט זיך אויס און ס'ווייזט אונז וואס דא גייט פאר. און איך קוק עס אן ווי עס איז א חסד פון די אייבערשטער, די אייבערשטער געבט אונז א ווארנינג גענוג פרי אז נישט זאלסט דארפן לויפן מיט די נשמה אין די הענט די האסט צייט אנהויבן צו זען זאכן גייען נישט גוט דא, זאכן טויגן נישט. נו הייב אן טרעפן א פלאץ ווי דו קענסט גיין וואוינען. יעצט פרעגט זיך די קשיא, אויב דארף מען גיין מופן ערגעץ, וואו מופט מען? זאל מען מופן קיין פלארידע? קיין טעקסעס? וואו מופט מען? אויב די גאנצע געגנט איז אווער בעסיקלי, כ'מיין זיי נישט זאגען היינט, אין די נעקסט פיו יערס גייט דא זיין זייער שווער פאר א איד צו וואוינען, מינינג טו סעי גייסט קענען וואוינען באט וועסט דארפן וואוינען ווי א גענגסטער, כ'וועל דיר אומדרייען מיט דריי גאנס א גאנצע טאג און לוק אווער יור שאולדער נישט וויסען ווער ס'וועט דיך קומען אטעקן, ס'נישט לעבן ווי קיין נארמאלע מענטש. איז אויב דא די פלאץ קען מען שוין נישט וואוינען און מען דארף גיין ווי גייט מען? תירוץ איז מען קען גיין אסאך פלעצער אבער וואס איך פיל צו מיך ווען די וועסט גיין קוקן אנטיסעמיטישקייט איז ארויף, סאיז נישט נאר ארויף אין די סיטי, סאיז ארויף אין גאנץ אמעריקע, אפאר חדשים צוריק האט מען געשאסן צוויי אידן אין וואשינגטאן די סי בלויז וויל זענען אידן, קאלד בלאדעד מערדער. סאו גאנץ אמעריקע די וועסט גיין קוקן אין די נייעס וועסט זעהן זאכן סאיז גייט דא פאר אנטיסעמיטישקייט אלל אווער די פלעיס. און אויב דו קענסט היסטערי, איך מיין ס'איז נישט געווען קיין איין מאל ווי ס'איז געשען עפעס א געפערליכע אוטברעיק, איך רעד נישט פון צווייטע וועלט מלחמה, ווייל צווייטע וועלט מלחמה איז געווען א זאך וואס איז קיינמאל נישט געווען פארדעם, אבער איך רעד מען האט ארויסגעווארפן די אידן פון א פלאץ, צו ס'האט זיך אנגעהויבן געפערליכע רדיפות אויף אידן, וואס זאל נאר זיין, ווען די רדיפות זענען געגאנגען צו די נעקסט לעוועל, האט זיך אלץ אנגעהויבן מיט קלייניקייטן, מ'האט אומרים ווייסט איינער חוזק געמאכט פון די איד אזוי, מ'האט געגעבן א שטופ א איד, א קליינע, ווייסט אלץ זיך אנגעהויבן מיט קלייניגקייטן, עס איז געגאנגען מער און מער און מער און מער און מער, און ביז ס'איז געווארן די שלעכטע זאכן, אנטיל טינגס ווענט אוט אוו קאנטראל, סאו אונז זעמיר יעצט אין די ערלי סטעידזשעס ווי זאכן ווערן מער און מער און מען הייבט אן זעהן אז אין די נער פיוטשער גייט דאס געשעהן און ס'גייט נישט נאר זיין ניו יארק סיטי ס'גייט זיין אין גאנץ אמעריקע סאו לאמיר זאגן אז ס'גייט זיין מער אין די ליבעראל סטעיטס ווי אין די קאנסערוואטיוו סטעיטס סאו ס'קען זיין אז מען קען אהין מופן אבער ווי לאנג מיינסטו גייט מען דארט קענען זיין? סאו וואס איך פיל איז אז יעצט איז צייט צו מופן קיין ארץ ישראל, מעיבי דאס איז די אייבערשטער איז אונז דא מרמז אז אונז זאלן יעצט אנהויבן טראכטן אז ס'איז צייט אהיים צו גיין, באשעפער רופט אונז אהיים, און ווי איז אונזער היים? אין ארץ ישראל. ווייל אונז אלע גייען אנקומען קיין ארץ ישראל, סאו די וואס וועט גיין פריער וועט זיין מיט גוטן, די וואס וועט גיין שפעט וועט זיין מיט שלעכטן, איז לאמיר זאגן אז אונז האבן נאך צען יאר צו זיין אין אמעריקע, לאמיר זאגן, אפשר נישט אין ניו יארק סיטי, אבער אנדערע פלעצער, יעצט ווילסטו גיין און בויען א נייע ישוב ערגעץ, און זיך ריעסטעבלישן א פלאץ, זשאסט צו וויסן אז אין צען יאר ארום גייסטו דארפן נאכאמאל אנהויבן פון פריש? מאכט דאך נישט קיין סענס. אסאך מענטשן למשל זאגן אפסטעיט ניו יארק, זיי גייען דארט אין די קאנטרי און מען וועט דארט וואוינען. דו מיינסט ס'וועט זיין בעסער דארט? ניין, א שטיק צייט אפשר וועט זיין אביסל בעסער, און נאכדעם וועט קומען א צייט ווען מען וועט שוין דארט אויך נישט קענען וואוינען. סאו וואטס די פוינט אויף יעצט טרייען צו טרעפן א נייע פלאץ ווי מ'קען גיין וואוינען אין אמעריקע און נאכדעם דארפן אנקומען קיין ארץ ישראל, האו אבאוט לאמיר יעצט גיין קיין ארץ ישראל. יעצט איך זאג נישט אז מ'דארף מופן מארגן, איך זאג פארקערט אז יעצט אויפן מינוט, און נישט דא קיין שום א זאך וואס קוקט אויס ווי ממש מען דארף יעצט אנטלויפן, מיין שכל'דיג זעט נישט אויס ס'זאל עפעס געשען, טאמער אאוט אוו דארס זענען עפעס געשען דאס קען מען זיך נישט רעכענען, שכל'דיג די וועג וויאזוי זאכן זעהן קוקט נישט אויס ווי מען מוז יעצט אנטלויפן פון אמעריקע, נאר וואס דען די וועג וויאזוי זאכן גייען קוקט אויס ווי ס'ווערט ערגער און ערגער און ערגער. און דורך די נעקסטע פאר יאר גייט קומען א פוינט ווי מען גייט שוין נישט קענען וואוינען דא אין אמעריקע, ס'גייט שוין נישט זיין גרינג צו זיין א איד דא אין אמעריקע. אזוי פארט עס, די וועג וויאזוי ס'פארט. אלעס קען זיין ס'וועט זיך טוישן, באט די וועג וויאזוי ס'פארט און די וועג וויאזוי היסטערי איז געווען, קוקט אויס ווי דאס גייט געשען. סאו איך קוק עס אן ווי א חסד פון די אייבערשטער, די אייבערשטער האט אונז געגעבן צייט אז מיר קענען נאר מאכן פלענס, מ'דארף מאכן פלענס צו מופן קיין ארץ ישראל, און מ'קען יעצט אנהויבן פלאנען, און אווער די נעקסט פיו יערס וויל מוף. סאו האב איך געטראכט צו מיך, אז מען גייט אליין קיין ארץ ישראל איז עס זייער שווער. לאמיר זאגן א אינגערמאן דעסיידט ער וויל יעצט מופן קיין ארץ ישראל, און ער גייט אליין. איז מענטשן טוען עס אלל די טיים, באט ס'איז זייער א שווערע זאך. קומסט דארט אן, ווי גייסטו? יא, ס'איז דא מענטשן וואס האבן משפחות, צו זענען געווען אין ארץ ישראל אסאך, זיי קענען זיך אויס מיט די פלאץ, באט א מענטש וואס קען זיך שוין אזוי גוט אויס, ס'איז זייער א שווערע אדזשאסטמענט. סאו איך טראכט צו מיר, אפשר קען מען צאמנעמען א גאנצע גרויסע עולם און מען גייט בויען אמעריקאנע שטאט, אז א מענטש זאל קענען וואוינען אין איין פלאץ אין ארץ ישראל און זאל פילן ווי וויער האום, די מענטשן, די גאנצע מענטעלי, די גאנצע הלך ילך איז אמעריקען. איז די אנלי וועי ווי קען דא איט איז טאמער מ'נעמט זיך צוזאם א גרויס עולם און מופט צוזאמען און אז מ'גייט צוזאמען און די עולם האט אינזין אז די נסיעה זאל זיין א סוקסעס איז די עולם אינזין ביזי קעירן מער אבאוט איינער פארן צווייטן נישט יעדער איינעם קעירן פאר זיך וועט פון זיך אליין גרינגער זיין די גאנצע זאך. סאו איך קום נישט דא דערשרעקן די עולם זאגן אז מ'דארף גיין מארגן און ס'גייט דא געשעהן און איך ווייס וואס גייט זיין, איך ווייס וואס די אלע מענטשן וואס זענען ביזי דערשרעקן, זייט איך בין א קליין קינד האב איך שוין געהערט פון דעם און איך בין געוואר געווארן נאך פאר איך בין געבוירן איז שוין געווען מענטשן געווען ביזי דערשרעקן אז ס'גייט דא געשעהן אין אמעריקע און ביזדערווייל איז דא מער צרות נצרות ווי אין אמעריקע וואס איך זאג איז, זאכן וואס גייען דא פאר אין אמעריקע קוקט אויס ווערט ערגער און ערגער, ס'גייט קומען א פוינט ס'גייט זיין סאך ערגער ווי ארץ ישראל, און די בעסטע זאך איז אז מ'הייבט אן מאכן א פלאן, און מ'מאכט עס צוזאמען, ווען מ'מאכט עס צוזאמען, דעמאלטס האט מען סוקסעס סאך מער, ווייל ביסט נישט אליין, דו ביסט מיט א עולם, און מען העלפט זיך איינער די צווייטן, מאך זיכער זאל ארבעטן, אזא זאך קען ארבעטן. סאו איך בין מייעץ א מענטש זאל נאר אריינטראכטן און אויבן זעהן זאכן טויגן נישט דא, אפשר איז צייט צו מופן קיין ארץ ישראל. האטס א פרייליכן תמיד.